Xwişk birayên hija mijara me ya dîroka Kurdistanê, îro xeleka sêyemîn a ser Koka Netewa Kurd. Koka Netewa Kurd ji du aliya ve. Alîkî ve navê Kurd ji çi hatiya û ya duyemî Kurd bi xwe wek necat ji ku derê hatine. Wek nav Em karin bêjin ev ne beriya heşt hezar sal li birayê me kûtî bûe yan birayê me yê cwara di Qur'ana pîroz de dibêjin cûdî. Navê we Koytî, Koy di zimanê kurdî de yê kevnar bî îro dera bilind. Koy yanî çiya. Ew Koytî ra Raya bû nav gotinê de bû Kuêrtî û bi dawî bû Kurdî û piştî Kuêtiya jî dema birayê me yê Sobarî hatin yan Sobartî ew nav di nav me de henekî ser zimên guhatinek pê re çêbû bû Sobarto yan bû Suêrtî yan carna jî bû Horî û Xorî û bû xordî û û navê Sûrî jî ji wê Sûrî yan Hûrî hatiya û piştre de ma got tîpa Kha di ser zimanê me de bû Ka bû Kurdî. Ev weke nav dema wêna ji Kûtiya em karin bêjin û şiwa gotina Kûtî yanî dera bilind û koy niha em di zimanê xwe yê kurdî de em behsa çiya dikin dibê koy û xortî, xor, dîsa rojî bilind e, navê rojê jî ji bilindayiya wê kurdê me yê kevna ev navlêkirin û heta îro jî Navê rojê li cem birayê me yê soranî navê na xor e û navê derê bilind koyî ye. Wek cih em karin bêjin kurd beriya niha jî me behs kir miletê yekemîn in ku ser xaka xwe ne belkî ca nava guhastin pê re çêbûbê li ser xaka Kurdistanê lê li Mezopotamya Li Mezopotamya navber û dora her du çemê Ava Mezin û çemê Feratê. Koka yekemîn a şehistaniya me kurdan piştî mirovê kevnar û piştî civaka kilan em karin bêjin li çiyayê Zegrosê û çiyayê Torosê kurdê me şehristanî ava kirina Lê me got jî Kuwêtî yanî Cûdî ji çiyayê Torosê û Zegrosê xwe berdane xwarê heft hezar sal beriya zayînê û ji Mozopotamya Jorîn yanî ya Banî xwe berdane Mozopotamya Jêrîn yanî ya Xwar û şehristaniya îro Mozopotamya ya miletê Kurd çavkaniyê wê ne ji wê derê ye. Ew beriya got Necada Arî ava bibê. Lê Necada Arî ava bû, piştî netew jew veqetan, em karin bêjin hindî jî û sansekrîtî jî û ermenî û heta bi ewropiya jî ji Mozebotamiya koçber bûn û di va derên habo lê dijîn li wê derê neşte cih bûn. Necada Arî wek Nejad em karin bêjin beşê wê ne hena.

Çîkî, Bolonî, Ûkranî, Serbî, Kroatî, Bulgarî, Ermenî, Elbanî. Ev eriyên Rojava ne yan yê ku ji wan re bêjin Hindo Ewropî. Eriyên Rojhilat yanî Hindo Arî ev jî sê beş in. Yê beşê yekemîn eriyên kevnar Ji wan, Mîtanî, Kaşî, Horî, Sobarî, Kaltî, Mannaê û Kotî yanî Cûdî û Lolo û Kardox. Beşê navî, Sensekrîtî, Mîdî, Farisî, Hindî. Beşê nû yanî yê nûjan gelê Kurd yê niha,

Qeyserê romanî ev navê her li îngilîzî ya kir kire Beritan yanî niha bije dibê Britanya. Ew navê Beritan jî navê êleka kurdî ya. Xwûşin birayê hêja bi kurtayî ev xeleka siyemîn ya dîroka Kurdistanê min ji we re şîrove kir. Sipas ji we û guhdarîya we re.